Khatia Orasi an um lai khan Senku chuan hun a tlem tawh tih hria in, Lungah lo chang ta ila, engtin nge mihringah kan chang leh thei ang tih chu a lo ngaihtuah a. Lungah a lo chang in kan kut zungpui chu Revival Fruit-ah zuk chi a ta ila, chu chuan kan taksa pum a tidam thei ngem nge ni anga Kan kut zungpui kan chiahna lai te chiah kha a dam zawk dawn. Chutiang experiment tihna hun a neih tawh lo vang chuan Senku chuan rit sang tak a lak ve a ngai dawn a ni. Petrification weapon a rawn chet chiah khan Chrome chuan a thiante chu in line turin a ti a. Lunga an lo chang dan atang chuan Senku chuanin light eng kal chak zawng chu a chhut thei dawn a ni. A thiante Muangchanga lunga an chang lai chuan Senku chuan uluk takin a lo en a. A light eng rawn kal chak zawng atang chuanin Revival fruit, a bur, a vawr sang zawng chu chhut leh a ngai a. Lunga chang hma chuan Senkut chuan chu thil chu a chhut zo vek a, mahse hei hi rit sang tak a ni kan tih tawh kha. Senkut pawh hian a zavai chuanin amah chu a dam dawn nge dam dawn lo chu a hre bik lo a. Step khat pawh a ti dik lo nih vaih chuan khawvel mihring zawng zawng chu chhan him an ni ngai dawn lo a ni. Senku pawh chu Muangchangin lungah chuan a chang a, chutah a revival fuit vawr khan a taksa lung a chang tawh chu rawn fuhin a taksa chu mihring pangaiah chuan a rawn let leh nghal a, lunga chang zawh ve leh mihringah a chang leh nghal tihna a nih chu. Chu chu Senku kha thil hring eng laka a him theih dan a ni. Tlangah chuan chhoin Orasi lim chu hnek ke a han tum ve ngawt a, mahse Senku chuan thei loin a kut chu na ti zawk a, a hnuah thawm a hriat avangin. A kalsawn nghal a, Ibra in a lo zuih theih ngei nan a kehniak chu leiah chuan a ti lang lui a. Tichuan Ibra pawh chuan a lo zui ngei a, Senku chuan phone hmang chuanin lung a chang tur chuan a ti a, mahse a thawk lo a nih kha. Lung a chang a hlo avangin Ibra chuan petrification weapon chu a paih nghal a nih kha, ban leh mai a han tum chu Senku chuanin A hmaa hrui chu a zuk ṭawm vak a, chu chuan an motor chu ti nungin i bra chu a suh a, chu chu Senku thang kam vek a ni. Zuk zukin Senku chuan Medusa weapon chu a zuk chhar a, mahse i bra chu motor hmaah chuan a lo awm ta miah lo. Senku chuan meter thum, second thum, a tih zawh hma chiah chuanin i bra chuanin a rawn bei nghal a. Senku chu tlawh nghalin petrification chu a kutah a awm leh nghal a, Tifu a inti leh cher cher e. I bra duh ang tawk a a in hrosak lai chuan Senku chu a lo tlan chhe daih a, i bra pawh chuanin a um ve nghal a. Senku chuan i bra lamah chuan a acid te chu a vawvawm a, mahse ani chuan a lo beng sawn zel a. A theih ang tawp chuan Senku chu tlan chhe ve char char mahse tlan chhiatna tur chu a awm tawh lo. Chemical la engmah nei tawh bawk si lo. I bra hnenah chuan, He thil hian vawikhat ka kap cheng a, i darh vek a ni mai te chu a ti ta tawp a. A ni lah chuan telephone chu eng nge ni tih a hre tawh bawk si a, a lo hlau tawh vak lo. Senku hming te chu a han zawt te te a. Chutah second nga meter nga a rawn ti leh a. Senku chuan a hming chu sawiin Ibra chuan tifuh inti takin, Ishigami Senku, nang dawi thiam pa, vawiin hi i tawpna tur a ni e tih pahin, petrification weapon chu a vawr nghal a. Khatia Senku in Ibra chemical a vawm pah khan in Ruisui chu a vawm harh ve bawk a. Senku te in um pawh chu a lo hmu ve nghal a, ani chuan Moss Bengbeh kha a vawla nghal vat in Senku nen chuan an in pawh nghal a. Ibra in hmanrua a vawr chhuah chiah khan in Ruisui chu lo che in Drone hmang chuan in kha thil kha a hma a an lo plan lawk ang che in a lo man chat a. Chutah Senku te thian dun leh Ibra chu an in pawt ta ngat ngat a, Ibra chu rin aiin a lo chak leh nghal. Senku te chuan an pawt hneh lo lek lek. Chutah Senku chuan Medusa weapon chuan hna thawk dawn tih hria in thla ang le a han ti thu ta. Ibra lamah chuanin a phei ta a. Thil hring eng chu a rawn chhuak ta ngei a. Ibra chuan chu thil a lam a lo kal mek chu a lukhum chuan lo vawmin Senku te lamah chuan a phei leh ta zawk a. Ruihsui chu chak taka rawn tlanin Ibra awmna lamah chuan a rawn zuang a, mahse lungah chuanin a chang hman. Ibra kutah Medusa weapon chu a awm leh a, Senku hnenah chuan, Hei chu in mang tha tak takna a ni tawh nia aw, tiin a nui vak vak a. Hmanruaa chuan Senku beng beh siam kha a lo awm a, Ruihsuiin Ibra lo zuang vak khanin hmanruaa chuan a lo dah hman chu niin. Chutah Senku chuan thu a rawn pe ve a, Meter nga, second khat, tiin Chu thil chuan hna chu rawn thawk nghalin Muangchangin i bra chu lungah a chang ve ta a. Senku chuan petrification weapon chu lahin a lawm lutuk chu ring takin a rawn au chhuak ve a. A hmasa berah Senku chuan Chrome chu a ti dam a, Chrome chuan Senku hmuh veleh chu indona chuan hnehna an chang tih chu a hrethiam nghal a. Senku chuan Chrome hnenah, I thil ngaihtuah chhuah a that lutuk vangah hetia awm thei kan nih hi tiin lawmthu a sawi a. An pahnih chuan a hmasa berah an thiante tihdamna tur Revival Fruit chu an siam leh nghal char char a. An pahnih chuan ka ril a ṭam tawh lutuk tiin thil chu an ngaihtuah a. Chutah Amaryllis kai tho ang tiin Amaryllis chu an kai tho leh nghal. An eitur lakkhawmte chu a tama a ri em avangin Taiju chu an kai tho leh nghal a, Eitur siam tur chuan an pahnih chuanin tunge siam tui thei ber ang aw tiin Francois chu an kai tho leh nghal a, ani chuan eitur tui tak chu a siam sak a. Tui ti taka Francois thil siam an ei laiin an phone chuan chiang lo takin thil chu a man a, mahse Senku chuan ngaithat lohna tur awm lo, a battery chiang tawh lo ni maithei a ti a. A nih loh pawhin khaw leh lama an thianten biak an lo tum anga a chiang lo tura a ngai a. Chutia khaw leh lam chanchinte an sawi takah chuanin ama release chuan Rurii chu Chrome bialnu ni chiang mai a han ti a. Senku chuan Senku nupui a nih thu sawiin Taizhu mak ti lutuk chuan Senku chu a zawt nghal a, Senku lah chuan ka nupui ni tak tak a lawm a lo ti bawk si. Prom chuan, Khami chungchang kan sawi dawn a nih chuan sawi tur a tam lutuk. Mahse, Ruri ten min rawn call tak tak an tum a nih chuanin, kan call let a ngai nih chu min rawn be tlang thei bawk si lo, Senku hnenah chuan a han ti a. An lawng chu an zuk thleng a, mahse an hmanrua zawng zawng chu Ibra-in a lo tihchhiatsak vek ni tur a ni, a lo darh nei nuai a. Chrome pawh a va han thinrim em, mahse harsatna tur a awm lo. An thiante chu kai thoin anni chuan lawngchhia chu an siam tha leh nghal a. Tunah chuan an thil zawng leh an hriatchak em em mi dang lunga tihchang theihna hmanrua chu an kutah a awm ta bawk a, an hmanhmawh teh vak lo. Kirisami pawh chu Senku chuan intidamin thil awmzia zawng zawng chu a hrilh a, Senku hian thliar bik a neih lo a, mihringtu pawh tihdam vek a duh nih kha.

Engmah chu an sawi chuang lo. A sirah Ginro chuan, Hetiang thil hi a fair lo ka tih zawng tak a ni, ti tha leng u, a lo ti a. Chumi zan chuan thlamuang leh hlim takah an awm thei avangin an lawm hlawm em em a. Pakma leh Orasi pawh in ban elhin boruak chu a va han sang tak em. Ginro bawk kha lawm, hmeichhe bulah te chuanin a lo insawi changtupa vel a. Senku, Chrome leh Pukaseki te chuan an call chu an lo siam zo ve chiah a, midang nen an lawm dan erawh a inang chiah lo. Senku chuan an thiante chu vawkawl nghalin Ruri chuanin call chu a lo la a, mahse rei pawh an inbiak hma chuan signal chak tak chuan an inbiakna chu a lo ti buai a. A hma lawngtea an chhuah khan he signal hi an man fuh tawh bawk a nih kha, kan la hria ang chu maw? Thiang lo takin tu tih hriat loh chuan thil chu a rawn sawi a, Kohakuhin petrify weapon a rawn keng hnaih ve leh twelve million eight hundred thousand metre one second a rawn ti a. Senkut chuan Speaker hi kan hnaih tir lo deuh a ngai ang, chuti lo zawng kan thi vek mai ang a ti a. Zawn a ngai leh bawk, kha signal kha khawi atanga lo kal nge niang, tin tuna an awmna thliar kar len zawng hi twelve million eight hundred thousand metre a ni lo hrim hrim bawk. Senku chuan, Kha thil kha kan awmna zau zawnga sawina a ni lo, khawvel zawng zawnga sawina a nih kha. A hma a, khawvela mi zawng zawng lunga changtir tupa kha a ni mai lo maw? U Keo chuan, Kha aw kha ka hriat tawh hnu ni a, a sawitu pawh ka hrechiang lutuk, ka hre sual lo hrim hrim. Kha aw kha Senku, nangmah aw ngei a ni a rawn ti chhuak a. Signal mak takin aw a man chu sen ku maw niang tiin an ni ho chu an chi ai hle a. Thenkhat chuan u Koyo pawh hian a hresual ve thei tho a, chuvangin ngaihthlak nawn dan kan ngaihtuah ngai ang an ti a. Chu aw chu u Koyo chuan uluk takin a han ngaithla leh a, mahse a hma a mi ang chiah chu a ni a, sen ku aw tho a ni. Ni e, ni e, Asagiri te nen kan zawhna a inang vek alawm, tunge nia, khawnge awm, chuan engvanga tinge nih? Mahse signal hriat ngai loh chhui char char turin hun an nei rih lo, hnathawh zawh lo an la nei a. Hun rei tak tui chhung a lo awm tawh, tunge ni tih pawh an hriat loh chu Taiju chuan a rawn la chhuak a nih kha. Chu chu Senku te chuanin an ti dam a. A banah chuan petrify weapon ang tak chhinchhiahna chu a nei bawk a. Chu pa chuan thingthi in Senku hnenah chuan lawmthu a sawi a,

Ni khat chu van lam atangin thil hring eng mak tak mai hi a sur hian a rawn sur a tiin a sawi a, chu chu petrification weapon a ni. Van atang a rawn tla a nih chuan Senku chuan chu thil chu thla atang a nih a ring nghal a. Senku te chuan thliar kara mihring lunga chang ta te chu a mal te te chuanin an kai tho a. Senku chuan mi zawng zawng an kaithawh vek hnuah he thliar kar hi kan chhuahsan dawn nia a ti a. Sawiu erawh in a rilru chuanin, Mi zawng zawng chu a ni lovang, a lo ti a. A chhan pawh Sawiu pa hi a taksa kim tawh loh vangin kaihthawh theih a nih loh hmel. Amaryllis leh Treasure Island-a sipai awm zawng zawng te chuan Sawiu chu an hruaitu tharah pawmin a hmaah chuan an kun a. Chanku chuan chu island-ah chuan tower sak chu tha a ti a, chuvangin an la chhuahsan dawn lo a ni. Hmanruan nei tha bawk nen, hnathawktu an tam chuan a rei lo te a, an thil tih chu an zo zung zung zel a. Midangin tower an siam laiin Senku chuan zen chu a lo buaipui a, zan khua a lo buaipui avang chuanin a taksa te chu a lo rau vek a. Tlang sang laiah Senku te chuan tower chu dahin chu tower chu thli chakna hmang chuanin an ti nung a, an tower chuan hna a thawk tha viau tih an hriat chuan chulai hmuna an tih tur chu an zo a ni mai. Chu Treasure Island-ah chuan Soyou kaihhruaina hnuaia mi dang tlemte nen chuanin an awm dawn a, Sankute chuan an khaw pakhat zawk kha an pan leh dawn a ni. Chu mi zan chuan inthlahna nipa fawmin Sankute chuan an la hmuh ngai reng reng lo, hal mawi mawi tak tak leh ei tur tui tak tak te chu an ei tirin an hmuh tir a. Senku pawh hmanah Pu Bikuya chuan chutiang an tihna hmunah chuan a hruai ve ngei a, Senku ngaihtuah dan erawh a dang leh daih. Ehe, a mawi lutuk ti aiin meter za thum leh tlemah a thlawk a, chemical chu mi hrang hrang chu inchawh pawlhin chu chuan pakhat a puak hian rawng dang a siam a, a lo ti zut zut a. Pu Bikuya chuan nang te reuh hi chaw tiin fing ti viau thin mahse a thil thlir dan erawh a science lam mah mah a ni. A tuk zingah chuan Senkute chu an lawng lian chuan inkhalh chhuakin Treasure Island chu an bye bye ta a. Mirai chuan Senkute lo haw mek chu hmuhin midang hnenah chuan a va hriat tir ve nghal a. Khawmipui te chuan lo hmuakin an lo lawm thiam khawp mai. Chrome chuan an hlawhtling ngei a ni tih chu a han hmuh tir vel a, tunah chuan Tisukasa pawh a dam thei tawh ngei ang. Senkute chuan hlawhtling takin Tisukasa chu an kai tho a. Tisukasa chuan Senku hnenah, Tunah eng nge ni leh dawn? tiin a zawt a, Senku chuan, Ele, thla ah kan lawn ang chu le, a lo ti a. Thla atanga khawvel lo kaptu chu anni ho hian kalchil ve sak an tum a ni. Asagiri ho chuan khawvel lem te chu siamin, chu chuan nasa takin an hnathawh turah pawh a pui thei dawn a ni. Kan hriat tur chu Doctor Stone hi episode kal lai ani vangin hei bak rawn dah tur a awm tawh lo a. Video kan nghak khawl deuh anga a remchang ve leh kan rawn dah leh dawn ani. Senkuu te chuan veimim huan siam te chu an ngaihtuah a, thil thar hre turin an ni team chu an feh chhuak leh a. An hma lama engin nge lo hmuak an hre si lo. Video thar hmuhnawm tak nen kan lo let leh ang.